Maksat, seniň pikiriňçe düşünişmezlik näme we nireden ýelp çykýar? Hum.
Bu bir mesele boýunça adamlaryň başgaça pikir etmegi. Ýa-da seň pikiriňe äsgermezlik edip, özüniňkini dogry diýip goramagy. Gysgaça aýdanyňda, Gözel, düşünişmezligi men ýigrenýän. Köp adamyň, düşünişmezligi ýigrenýändigini aýtsam, ýalňyşmasam gerek. Kärdeşlerimiziň biri hem düşünişmezlige ýol bermeýär. Ol öz oýlanmalarynda düşünişmezlik we ony çözmegiň ýollary barada ýazýar. Bu paýhasly aýalyň durmuş tejribesi köp adamlary ruhlandyrdy. Şeýle hem, biz onuň maslahatlaryndan peýdalanmagy makul bildik. Şonuň üçin biz bu gün dawa we düşünişmezlik barada gürrüň ederis. Men ylalaşygy gowy görýän we düşünişmezligi ýigrenýän. Beýleki adamlar bilen gapma-garşy bolmazdan, asuda ýaşamak isleýän. Bir gün özüm üçin suratyny çeken dünýämiň alawçy hyýalyna düşdüm. Men düşünişmezliklerden gaçdym we meselelerimi çözmek isledim. Ýöne düşünişmezlik entegem içimde galdy. Bu haýsy dünýä bolup biler?
Adamlar düşünişmezlige nähili çemeleşýärler? Onuň üç ýoly bar. Birinji ýoly boýun almazlyk. Ylalaşmazlygyň bardygyny boýun alýarys. Ýöne munuň ýokdugyna özümizi ynandyrmaga synanyşýarys. Ikinji ýoly gaçmak. Biz dawa-jenjel ýa-da düşünişmezlik bolan adamdan uzak durmaga synanyşýarys. Üçünji ýol has erbet. Bu öz janyňa kast etme. Iň gynandyrýan zat, adamlar köpleýşip bu nädogry ýoly saýlaýarlar. Birinji ýola, boýun almazlyga seredeliň. Diýmek, bu ýerde hiç hili problema ýok diýen ýaly hereket etmek. Biz düşünişmezligi çözmek üçin ädim ätmekden ýüz öwürýäris. Netijede, adam bilen gatnaşyklar bozulýar. Meseläni boýun almasam we hiç zadyň bolmadygyna özüm ynandyrsam, hemme zat gowy bolar diýip pikir edýärsiň. Emma ahyrynda ynamsyzlyk ýüze çykýar. Düşünişmezligi boýun almazlyk gowy zada getirmeýär. Bu meseläniň akylly çözgüdi däl. Biz meselä garşy durmaly we ony parahatçylykly çözmeli. Iň gyzykly zat, adam hiç kime zyýan bermedigine ynanýar. Köplenç, bular öz pikirleriňizdir. Iblis, adamyň bu gowşak taraplaryny öz maksatlary üçin ulanyp, Adamyň ýüregini gataltýar. Düşünişmezlikleri çözmegiň ikinji usuly, gaçmakdyr. Käbir adamlar gürleşmek islemeýänlerinden gaça durmalygyna ynanýarlar. Men onuň myhmançylyga barýan ýerine barmaryn, onuň bilen duşmaly boljak ýerlere gitmerin diýýär. Hawa, men saňa ýolda duşsam, ýoluň beýleki tarapyna geçerin. Netijede, bu dostlugyň kesilmegine getirýär. Işde düşünişmezlik ýüze çyksa, bu işiňi başga işe çalyşmagyňa getirýär. Düşünişmezlik asmandaky gara bulutlara meňzeýär we düşünişmezligiň çözgüdi bulutlary böwsüp geçýän Gün şöhlesine meňzeýär. Emma, gynansak-da asmanda bulutlar ýygnananda, adamlar bulutlaryň aňyrsynda Günüň bardygyny ýatdan çykarýarlar. Bir düşünişmezligi çözmek umydyny ýitirenlerinde we ondan çykalga tapmasalar, adamlar öz janyna kast etmegi pikir edýärler. Emma hemişe size kömek etmek isleýän Hudaýyň bardygyny ýatdan çykarmaň. Hudaý sizi söýýär. Ol sizni tanaýar. Ol sizi Öz gujagyna almak isleýär.
Köp ýyl mundan öň men özüme gowy sapak aldym. Adam bilen aç-açan gürleşmekden we söýgi görkezmekden gorkmaly däldigine düşündim. Men iň ownuk düşünişmezlikleri hem çözmegi öwrendim. Aramyzda düşünişmezlik bolan adam bilen aç-açan gürleşmek öz elimizde. Uzak wagtlap biziň bilen egin-eşik fabriginde işlän bir gyz ýadyma düşdi. Ol kän gürlemezdi we özüni alyp barşy düşnüksizdi. Adamlar ol hakda dürli pikirdedi. Haçanda bir adam özüni bizden başgaça alyp barsa, biz olary derrew günäkärläp başlaýarys. Näme üçindigini bilemok welin, brigadanyň her bir işgäri bilen onuň arasynda düşünişmezlik bardy. Bir gün men onuň bilen gürrüňdeş boldum we işdeşlerimiziň oňa bolan Negatiw hereketleriň sebäpleri hakda düşündirdim. Ol muňa gaty geň galdy. Ol hatda bu barada pikirem etmeýärdi. Onuň bolup geçýän zatlardan habary hem ýokdy. Bu gyz ajaýyp bir zat etdi. Hemmeleriň ýanyna baryp, Men seni gynandyrdymmy? Belki, nädogry bir zat edendirin? Haçan-da, eden hereketleri barada jogap eşidende, Men beýle etmek hakda asla pikirem etmändim, diýdi. Ol hemmelerden ötünç sorady. Öýke we ynamsyzlyk dumanlaryndan nam-nyşan galmady. Indi adamlar oňa başgaça seredip başladylar. Ol dostlaşdy. Ol diňe bir häsiýetinde däl, eýsem, daşky görnüşinde-de üýtgedi. Bagyşlanma bolany üçin düşünişmezlik diwary ýykyldy. Meseläni çözmekden gaçmagyň ýerine, ony parahat çözmäge synanyşmalydyrys. Gapma-garşylygy çözmek üçin Birnäçe düzgüniň bardygyny bilmelidiris. Eger göwnüňize degen bolsalar, dawa-jenjel etmäň. Şeýtseňiz, meseläni artdyrarsyňyz. Ýagdaý ölçerip, doga etmek üçin wagt sarp etmeli. Wagyz kitaby, üçünji bap, birinji aýat. Her zadyň öz möwriti bar. Gögüň astynda her zadyň öz wagty bar. Hemme zadyň öz wagty bar. Biz garaşmaly. Düşüşmezlikden ýüz öwürmäň ýa-da gaçmaň. Dogry wagta garaşyň. Adama başga bir pursat bermeli. Mukaddes Ýazgylar bize bagyşlamak hakda aýdýar. Bir taraplaýyn bagyşlamak hakynda däl. Ýagny, bagyşlama soramankalar, siz bagyşlamaly. Siz bagyşlama soramasalar hem bagyşlamaly. Bagyşlamagy başarmaly. Bu düşünişmezligi çözmäge Hudaý bize kömek eder. Ol ýagdaýy Öz eline alar. Bize alada etmek gerek däl. Haçanda siz bagyşlamagy saýlasaňyz, dogry ýoly saýlandygyňyzdyr. Emma Hudaýsyz hiç zat mümkin däldir. Artykmaç ýüküňizi taşlamalsyňyz. Mende siziň üçin hoş habar bar. Ähli agyr ýüküňizi Isanyň öňüne getiriň. Çünki Ol sizi çäksiz söýýär we size kömek etmek isleýär. Geliň bu barada Gökdäki Atamyzdan soralyň. Eý gökdäki Atamyz! Eger ýüregimiziň çuň törüne aralaşsak, ol erbet, ýaramaz pikirlerden, göriplikden we gabanjaňlykdan doly. Ýöne Hudaýyň Sözi bize, günäkär bolsak-da, ähli günälerimizi bagyşlamak üçin Isanyň ölendigini aýdýar. Rebbim, men Saňa iman edýän, meň ýüregimi tämizle. Men Isanyň meniň günälerim üçin ölendigine ynanýan. Hudaýym, ýüregimdäki agyr ýüki we düşüşmezlikler aýyr. Meniň Isa Mesih ýaly bolmagyma kömek et. Amin. Amin.
Goý Hudaý size ak pata bersin. Maksat, seniň pikiriňçe düşünişmezlik näme we nireden ýelp çykýar?